Ganz vun uewen zu Dikrech, ech sinn hei an der Industriezon Sano um Fridhaff, wou op den Terrainen vun de Gemengen Dikrech an Ierpeldeng am gaangen ass e ganz wichtegen Standuert ze entstoen. An dëser Industriezon sollen eng 30 Entreprisen herno Plaz huelen, eng 10 sinn der schonn installéiert. Renault, hei hannert mer, waren déi alleréischt déi ugefaangen hunn am Januar 2020. A ganz geschwë schonn soll direkt vis-à-vis hei eng nei grouss SNCA-Kontrollstatioun entstoen. Enn September war den éischte Spuedestéch. D'Zone d'activité économique Zano-Fridhaff hëlt Form un. Zur Zäit si schonn 98 Prozent vun de Parzelle verginn. Déi concernéiert Gemengen aus dem zoustännegen Nordstad-Syndikat mat der Gemeng Colmer-Bierg Sinn iwwerzeegt, datt dës Industriezon schonn elo e Risenerfolleg ass. Mir sinn och frou, datt mer hei am Kader vun der Nordstad alleguerten déi Entreprisë kënne begréissen. Dat ass scho drop zréckzeféieren, datt mer Entreprisen aus der Nordstad hei eropbehuelen, fir datt mer an der Nordstad kënnen urbaniséieren, wat dann natierlech manner Impakt op de städtesche Verkéier wäert hunn. A mir kréien hei Plaze wou ronn 1500 bis 2000 Leit schaffe kommen. wou déi Surface, dat sinn ronn 45 Hektar brut, wäerten 30 Hektar net sinn, déi herno exploitéiert gi vun den Entreprisen hei aus der Nordstad. D'Industriezon Saanenfriedhof ass a sougenannte Clustere opgedeelt, woubäi op Dikrecher Säit och e Cluster Automobil virgesinn ass, do wou d'Garagen sech all regroupéieren. An do eran passt och wonnerbar d'SNCA, Mat hirer neier Statioun, wou sollen all Déngschtleeschtunge fir den Norde vum Land regroupéiert sinn. Ob Führerschäin, Immatrikulatioun oder Fuertraining, am Kader vun deem 800 Quadratmeter neie Gebai soll an Zukunft e Rundum-Service fir d'Regioun geleescht ginn. Effektiv alles ugebuede ginn, wat an der Attributioun vun der SNCA am Moment läit, dat heescht alles. wat mer kënnen an wat mer dierfe konform zu der Gesetzgebung ubidden, dierf och hei ubidden, soudass mer dann och hei fir den Norde vum Land, fir all d'Leit, déi hei wunnen, déi Méiglechkeet schafen, soudass mer net méi mussen op verschiddene klenge Siten dat mussen organiséieren, soudass jiddweree weess, Okay, wann ech bei d'SNCA kommen, da kommen ech op de Fridhaff an do kréien ech dann de ganze Service ugebitt. Déi Decisioun gouf geholl am Kader vun de Bestriewunge fir aus der SNCA en ëffentlechen Déngschtleeschter ze maachen, wéi de Ministre de tutelle François Bausch D'Tountour wéilt een domat och de Wëllen ënnersträichen, fir d'Service publics an d'Regioun ze bréngen an domat och do Aarbechtsplazen ze schafen. Wa vläicht och keen all ze groussen, esou ass dëst dach awer ee ganz wichtege Fësch, deen déi sechs Gemengen aus dem Norden hei u Land gezunn hunn. D'Interesse fir den éischte Spuedestéch virun e puer Woche war deemno grouss a jiddereen, dee konnt, huet matgehollef gruewen, fir datt dat neit, nohaltegt Gebai och 2023 pünktlech ka fäerdeg gestallt ginn. Pro Dag dierften dann eng 500 Leit d'Servicer vun der SNCA an Usproch huelen. E Gewënn fir d'Nordstad, awer och fir déi ganz Regioun. Wéi wichteg dës Industriezon fir Lëtzebuerg ass, dat huet och d'Visitt vum Wirtschaftsminister Franz Fayot Ufank Oktober hei zu Dikrech gewisen. De Fridhaff war eng wichteg Etapp vun dësem Besuch. Ufank Oktober an der Zone d'activité économique ZANO. De President vum Nordstad-Syndikat a Buergermeeschter vun Dikrech Claude Haagen empfänkt de Wirtschaftsminister Franz Fayot zu enger informeller Visitt am Zoning vun der Nordstad um Fridhaff. Rendez-Vous D'Gebai vu Bautrafix am Cluster PME, wou op 700 Quadratmeter souwuel déi zukünfteg Büroe vun der Nordstad entstinn, wéi och Plaz fir e Coworking Space, Büroe fir jonk Entreprisen a Gemeinschaftsraim fir Workshoppen a Reunioune geschafe ginn.
Dat war och, mengen ech, d'Iddi an de Wonsch och vun eisem Syndikat, fir dat ze hunn, datt d'Büroe vun der Nordstad direkt, an der Proximitéit vun den Entreprisë sinn, fir datt mer direkt am direkte Kontakt mat den Entreprisen och dee Moment kënne schaffen a reagéieren. Véier Joer no der Pose vum éischte Steen kann de Minister nëmme staunen, wéi wäit d'Aarbechte vum Zoning an der Tëschenzäit scho sinn. Dës Wirtschaftszon, an där e flotte Mix vun Entreprisen zesummegestallt gouf, soll e Virbild ginn, fir ze weisen, wéi een energieeffizient a nohalteg wirtschafte kann, datt et méiglech ass ze produzéieren, ouni dobäi dem Klima ze schueden, E Modell fir all zukünfteg Gruppéierunge vun Entreprisen.
Et ass ganz vill am Fong Raum fir erneierbar Energie ze produzéieren duerch Photovoltaik-Pannoen, mee et ass och vill Méiglechkeet fir eeben, wéi gesot, gemeinsam Saachen ze schafen fir déi verschidde Betriber, déi hei sinn. An dat ass déi nei Generatioun vu Wirtschafts-, vun, vun soen, d'Activité économique, déi mer plangen. Mir wäerten och do a kürzester Zäit elo e Leitfaden. presentéieren, fir zukünfteg Zonen, déi geplangt ginn am Kader vum Plan sectoriel Zone d'activité économique. An dat hei ass e bëssen esou e Précurseur, am Fong e Modell fir déi Zone vun der neier Generatioun. Hei gouf dann och zum Beispill kee Buedem forttransportéiert, mee ëmgetässelt. Och dat eng nei Fassong, am Sënn vun der Natur ze plangen. Esou Projet wéi deen heite kascht natierlech och e ganze Koup Suen. Schonn eleng d'Terrainen hunn no bäi 12 Millioune beusprocht. Komm nach emol gutt 20 Millioune fir d'Viabilisatioun vum Site dobäi, Ëmweltstudien, eng ekologesch Kompenséierung. Dank der gudder Zesummenaarbecht tëscht den Nordstadgemengen a Colmer-Bierg, dem Ministère de l'Intérieur an dem Wirtschaftsministère awer konnten all finanziell Transaktioune reiwungslos iwwer d'Bühn goen an de Projet developpéiert ginn. De President vum Nordstadsyndikat ass dann och méi. wéi zefridden.
Wann ee 5 Joer am Gaang ass, leeft net ëmmer alles no Plan, mee mir sinn awer zefridden. Mir wäerten d'Aarbechten ofgeschloss hunn am Fréijoer 2022, wat d'Infrastrukturen ubelaangt. A wat de Zoning ubelaangt mat den Entreprisen, ass de Zoning zu ass voll. Mir hu souguer méi Demandë wéi mer Entreprisë kënnen eranhuelen. An natierlech ass et och esou, datt déi Entreprisen aus der Nordstad natierlech e Virrecht hu vis-à-vis vun deenen aner. Esou kënnen d'Entreprisen aus der Nordstad a nächster Zäit aus den Uertschaften erausplënneren. Hirer 26 sollen um Enn um Fridhaff ënnerkommen, mat bis zu 1200 Persounen, déi hei schaffen. Eng RGTR-Connexioun fir si ass och scho virgesinn. Fir dem Minister och en Iwwerbléck um Terrain ze verschafen, gouf dann och nach eng Visitt duerch de ganze Zoning ënnerholl. Selbstverständlech mam Elektrobus. A spéitstestens hei war ze gesinn, D'Zone d'activité um Fridhaff ass keng Zukunftsmusek méi, mee schonn elo e Stéck geliefte Nordstad. Fir dës flott Visitt ofzeschléissen, huet de Buergermeeschter vun Dikrech säi Parteikolleeg Franz Fayot, Menn, awer och nach mat an déi nei Dikrecher Brauerei geholl. Déi éischt Visitt fir de Wirtschaftsminister um Site. An och hei ass de Franz Fayot begeeschtert vun dëser ganz moderner Anlag. An erstaunt, dat si bei AB InBev schonn elo esou wäit a Punkto Nohaltegkeet sinn. D'Brauerei hirersäits ass frou ze héieren, datt si dofir och kann Aide vum Staat beusprochen. Si sinn hei, dat hei ass eng Brauerei wou se eng ass wou se wierklech probéieren no elo geschwënn CO2-neutral ze sinn, dat heescht guer keng Emissioune méi ze hunn an si recycléiere bal alles. 95 Prozent vun den Décheten hei ginn un d'Béischte verfiddert. Si maan si wierklech ganz nohalteg, ganz zirkulaire an wa mer hinnen nach weider kënnen hëllefen als Wirtschaftsministère, da maache mer dat natierlech gären. Esou eng ministeriell Visitt huet also ëmmer eppes Guddes a verdéngt deemno mat engem klenge Merci op en Enn ze goen. Schéin wann een do genee de richtegen Produit bei Hand huet. Vun dësem Mount un kënnt der zu Dikrech op der Liberatiounsplaz bei der Librairie Zimmer dat neit Buch virbestellen dat d'Gemeng Dikrech zum Enn vum Joer erausbréngt. a wou d'Stad soll op eng ganz nei Manéier presentéiert ginn. Dikrich Momentopnahmen, sou heescht dat neit Buch vun der Gemeng. Fir dës Publikatioun gouf d'Fotokënschtlerin Nicole Scholtus beoptraagt, zesumme mat de Schüler vun der Optioun Fotografie aus dem LCD e kënschtleresche Bléck op d'Stiedchen ze werfen. Dobäi erauskomm si ganz onkonventionell Biller, Déi weise wéi oppen a lieweg et hei zougeet, an dat och wann Dikrech eng ganz kleng Stad ass, dës awer vill ze bidden huet an och an engem permanente Wandel ass, ouni sech selwer dobäi ze verroden. D'Publikatioun soll zum Enn vum Joer erauskommen. Dir kënnt dës awer wéi gesot schonn elo bei der Librairie Zimmer zu Dikrech virbestellen. an Iech esou Äre Cadeau de fin d'année sécheren. Aner Publikatiounen vun der Gemeng Dikrech souwéi och flott Objeten aus eise Muséeën ewéi Bijouen oder Nappen, Zerwéiten, gëtt et vun dësem Mount un iwwregens am Pop-Up Shop op der Nummer 17 an der Grand-Rue ze kafen. Do huet sech nämlech elo e Student aus dem Militärmusée néiergelooss, deen iech och gäre mat all méiglechen Informatiounen iwwert eis Muséeën an der Stad zur Verfügung steet. Beim Chrëschtshopping op alle Fall onbedéngt och un déi Méiglechkeet denken. Direkt nieft dem Pop-Up Shop do ass de leschte Mount och e komplett neit Geschäft opgaangen, dat scho vun Ufank un ganz vill vu sech schwätze gedoen huet an och komplett dem Zäitgeescht entsprécht, lokal, nohalteg an dobäi och nach mat engem villverspriechende Kader.
Gudde Moien, ech begréissen lech häerzlech hei zu Dikrech am Geschäft Ketti. Mir sinn heihinner komm, mir hunn d'Geschäft Ketti opgemaach, fir de Leit e bësse méi erëm d'Lëtzebuerger Produiten nozebréngen an och ze weisen, wat fir eng Qualitéit a Vilfalt mir hei am Land hu vu Produiten. Mir hunn eng grouss Panoprie vu Produiten, vu frësche Produiten bis hin zu dréche Produiten. Mir hu vun enger Nuddel bis zu engem Hunneg, alles, wat Der braucht. Dann hu mer och nach eng grouss Panoplie vu Lëtzebuerger Wäiner, déi super sinn an och eng super Qualitéit hunn. Dann hu mer och nach vill Crémaune zur Auswahl, an dat a ganze 14 Stéck. Wéi ech och Iech gesot hunn, mat de Wäiner bidde mir Iech och d'Possibilitéit un, sur place kënnen d'Wäiner ze schmaachen, mat enger klenger Degustatioun, wou Der dann och e klenge Plateau zervéiert kritt vu Charcuterie a Kéis, alles nëmmen natierlech dat Bescht hei aus dem Land. Dann bidde mir och nach de Service un, fir iech kënnen eng Corbeille sur mesure ze maachen, sou wéi dir se gäre gebraucht, grad zu Festivitéiten, ob dat elo kuerzfristeg ass fir Pappendag oder ob dat dono ass fir Halloween, ob dat ass fir am Hierscht oder och dono e Cadeau fin d'annéeën, bidde mir iech alles un. Mir bidden iech fäerdeg Corbeillen un, mee dir kënnt awer och hei sur place kommen an iech dann vum Kuerf bis zum Produit bis hin zu der Dekoratioun alles genau sou auswielen, wéi dir dat gären hätt.

Lokal Produite leien einfach am Trend vun der Zäit. Dat weess och de Jeff Buerg, dee sech matten an der Pandemie mat enger Metzlerei an der Groussgaass néiergelooss huet. Awer hie setzt net nëmmen einfach op e Geschäft, an grad dat Konzept schéngt gutt ze funktionéieren. Enn September war de Jeff Bourg vun der Metzlerei beim Bourg op der Bühn vun der Chambre des Métiers als ee vu fënnef Finaliste fir de Prix du meilleur créateur d'entreprise dans l'artisanat. Mat nëmme 27 Joer hat hie viru véier Joer de Familljebetrib vu sengem Papp iwwerholl, eng Metzlerei op Rieder, an doraus eng zimlech Success-Story gemaach. Mat engem Chiffre d'affaires, deen an e puer Joer wäit iwwer 50 Prozent geklomm ass. D'Auszeechnung vun der Handwierkskummer ass fir hien eng Unerkennung, déi hien och wäert no baussen droen, net nëmme wéinst senger. Ech wäert och schonn och um Facebook oder esou deelen, well dat Ganzt, déi ganz Campagne wierklech eng wichteg Saach ass, fir och der Jugend ze weisen, dat ee kann a Patron ginn, dat et méiglech ass, eng Firma ze iwwerhuelen an och fir d'Handwierk ze fërderen, fir ze weisen, hei, d'Handwierk ass eppes Wichteges, mir brauche Leit. A Läng fir dat einfach ze fërderen, maachen ech och domadder Pub. De Jeff huet et méiglech gemaach. Wéi aner an 2020 de Betrib zougemaach hunn, ass hien mol esou richteg ageklomm. Bis dohin war de Jeff haaptsächlech op Mäert ënnerwee an huet bei Leit heemgeliwwert. Dunn awer huet hien sech mat engem Buttek an der Groussgaass zu Dikrech lancéiert an huet dobäi och de Partyservice ausgebaut. Hei lo si mer op enger Soirée zu Holtz am Norde vum Land. De Jeff ass haut den Owend mat sengem Partyservice am Asaz fir e Gebuertsdag vun enger Cliente.
Well mir schonn oft beim Jeff bestallt hunn an den Jeff ass immens gutt, en immens gutt Wuer a mir si bis elo nach ëmmer zefridde gewiescht. Esou Soiréeë wéi déi heiten huet hien zënter zwee Méint ewell andauernd. Nach gëtt net am grousse Kader gefeiert, awer d'Saache lafen erëm un. Déi Hauptgeheimnis ass einfach, dat mer vill Wäert op d'Qualitéit leeën. Mir sinn no beim Client, wat de Client och wierklech wäertschätzt. Déi Berodung, déi ee beim klenge Metzler krëtt, ass natierlech eppes anescht, wat een an de grouss Supermarchéë krëtt. An et ass einfach de Geste um Client, deen einfach och an der aktueller Zäit héich. De Jeff huet allerdéngs a sengem Betrib gläich op e puer Päerd gesat. Entretemps ass hien ewell op 20 vu 35 Mäert am Land present, an dat vum Norden bis erof an de Süden, hei elo gesi mer hien zu Esch. Donieft liwwert hie bei d'Leit heem, hien huet säi Buttik zu Dikrech an de Partyservice. Wann et an engem Beräich enk gëtt, huet hien nach ëmmer déi aner Standbeen. An nëmme 4 Joer am Betrib huet hien d'Mark beim Buerg iwwerall bei d'Leit bruecht a plangt elo seng Produktioun am Norde vum Land ze verduebelen. 20 Leit huet hien ewell fir sech schaffen. De Prix du meilleur créateur d'entreprise dans l'artisanat konnt hien zwar um Enn net mat heem huelen, awer hien ass ee vun deene 5 déi vun der Chambre des Métiers als gutt Beispill ervirgehuewe goufen. De Buedem ënnert de Féiss wäert hien duerfir awer elo net verléieren.
D'Geschäftswelt zu Dikrech ass einfach a Beweegung. Déi eng halen op, anerer komme bäi an dann ginn et déi, déi dann endlech hir Dram Adress fannen. Esou war dat zum Beispill bei der Pedicure Carmen.
Schéine gudde Moien, ech begréissen iech häerzlech a mengem neie Salon hei zu Dikrech an der Antoniostrooss. Ech sinn d'Carmen, mir sinn eng medezinesch Pedicure a mir sinn do wann dir schlecht ze Fouss sidd. Mir sinn do fir Grouss a Kleng, dat heescht wierklech vu Puppelcher bis eeler Persounen, mir kënne wierklech do jiddwerengem hëllefen an och eis Männer, déi si ganz häerzlech wëllkomm, well déi sinn e bësse méi zéi dodrannen. An och dir Männer, dir kënnt gäre laanscht kommen. Et ass immens wichteg, dass ee wierklech no senge Féiss kuckt. Déi droen een duerch dat ganzt Liewen. Dat dierf ee wierklech net ënnerschätzen. Mir si wierklech do, fir iech do ze hëllefen. Kommt roueg laanscht mat all klengem Bopo. Mir hëllefe wierklech. Mir kënnen do ouni vill Medikamenter. Mir hëllefen iech direkt op der Plaz. Mir sinn eng medezinesch Pedicure, awer kucke matertilech och, dass en d'Féiss herno an der Rei sinn, dat heescht, dass en se awer och gutt ausgesinn. Mir fierwen d'Neel och. Mir maachen just normalen Neellack, dat heescht kee Gel a kee Semi-permanent. Mir sinn hei an op enger ganz neier Plaz, an engem ganz neie Kader. Mir hunn eis hei ganz vill Méi ginn. Hei hu mer vill Stonnen. Investéiert, mir hunn hei vill Tréine schonn dragestach, mir hunn hei, hei stécht wierklech Häerzblutt dran. Mir sinn do vu méindes bis freides a méindes a freides empfänke mer Iech och an de Mëttegstonnen an soss all Dag bis 7 Auer an dat op Rendez-vous. Ech freeë mech ganz häerzlech op Äre Besuch, ech sinn ëmmer fir Iech do. Ech hoffen, et gefält Iech. Kommt roueg laanscht. Merci!
Kulturell gesinn ass den Hierscht ëmmer en gutt gefëllten zu Dikrech. Éischten wichtege Rendez-vous ass dobäi déi grouss Fotoausstellung mam Dikrecher Fotoclub. deen trotz sengem héijen Alter nach ëmmer ganz schéin beweeglech ass.
All Joer op en Neits iwwerrascht de Fotoclub mat ëmmer neie flotten Ausstellunge wou déi Bedeelegt net nëmmen einfach geknipst hunn, mee och wierklech eng déiwe Recherche hannendru stécht. De Joé Hermann beispillsweis huet sech mat engem Objet beschäftegt, deen entretemps net méi aus eisem Alldag ewech ze denken ass, an dësen dobäi esou an d'Zeen gesat, datt en eng ganz nei ästhetesch Säit vu sech präisgëtt. Bei der Fotografie interesséiert et hien, ganz simpel Objeten nei an Zeen ze setzen, an dësem Fall war dat de chirurgesche Mask.
Aus sech ass et net immens schwiereg vun technescher Säit gesinn. De Setup war wierklech relativ simpel. Ech hat eng Kartonskëscht geholl, ech hat se mat schwaarzem Pabeier hannen zougepëscht, datt wierklech keng keng Reflexioun hannendrun ass. An dunn hunn ech mat enger Klamer eng Mask vir laanscht d'Këscht gehaang. An ech hun den Blëtz hun ech hannen dru gestallt, deen et aus der Këscht raus duerch d'Mask geblëtzt. An jo also d'Objektiv wor och lo näischt extraes, ech mengen et war 24 70 vun Objektiv, ne dat war u sech zimlech einfach de Setup. Och de Marcel de Cecco versicht Objeten aus eisem Alldag ze beliichten an dobäi dat Extraet dorunner rauszekëddelen. Hien, dee viru 40 Joer vu sengem Noper mat an de Fotoclub geschleeft gouf, ka souwisou guer net méi anescht, wéi a sengem Alldag nei interessant Fotoobjeten z'entdecken. No 40 Joer, wou ee Fotoe mécht, dat ass natierlech och vläicht een Nodeel, et gesäit een ëmmer erëm nëmmen alles am Bild, et gesäit een ëmmer Biller. Et fiert een am Stau, da seet een, hei, hei kéint ech eng gutt Bild maachen. Oder fiert een oder geet een eessen, den Teller ass fäerdeg, da seet een, Hei, hei kennt ech e gutt Bild dovun a maachen eng fäerdeg Teller. Et ass alles méiglech nach. Zum Beispill eent, dat ass de Radio hei. Dat ass eppes, wat ech dann op engem Chantier begéinen. Dat ass e Gipser geweecht, deen huet dann de Radio während 20 Joer um Chantier benotzt an hie gläicht genau dem Hannergrond, wou en drop steet.
Beim Nico Patz iwwerdeems sinn et Kandheetserënnerungen aus dem Haus vu senge Grousselteren a spéider senge Monni, déi hien inspiréiert hunn, de Fotoapparat erauszehuelen. D'Wunneng, déi zur Zäit eidel steet, wollt hien net einfach esou goe loossen. Dobäi wollt hien awer elo net ze privat ginn an huet gréisstendeels just kleng Ausschnëtter festgehal. Wat dann och mécht, datt dëse Projet net nëmme seng eege Souveniren erëmginn, mee och d'Visiteuren uschwätzt, déi sech hei erëmfannen. Mee dass virun allem och dat doten Haus wäert net méi éiweg do stoen. An da fir déi Kandheetserënnerungen awer ze materialiséieren, mat eriwwer ze huelen, fir och meng Neveu'en ze weisen, wéi dat fréier da wor. A wann ech elo gekuckt hunn, d'Leit, déi dann d'Fotoe gekuckt hunn, da si vill Leit, déi kleng Detailer erëmkennen, déi soen, Oh, dat doten hate mir fréier bei eis och doheem. An wou ech, voilà, wou vill Leit sech doran erëmkannt hunn. De Carlo Blum iwwerdeems huet sech mat engem Prozess beschäftegt, dee Mëtt vum 19. Joerhonnert vun engem Englänner erfonnt gi war a wou de Pobeier mat enger eisenhalteger Flëssegkeet a Kontakt bruecht gëtt, déi op UV-Liicht reagéiert. Also ech versichen am Fong all Joer, wa mer heihinner kommen, eppes e bëssen aneschteres ze maachen. An et ass elo am Fong eng Zäit, wou ganz vill digital Biller gemeet ginn. An et sollt och am Fong weisen, wou d'Fotografie herkënnt. Also et ass een ale Prozess, et ass wéi gesot am 19. Joerhonnert an Deitere schonn entstan an deemools gouf et ganz vill ënnerschiddlech alternativ Prozesser an ech sinn am Fong, ech hu Loscht am Moment déi e bëssen ze exploréieren an da leist elo den éischten Essai an et kommen der vläicht nach e puer no.
Virun allem awer ass de President vum Fotoclub frou, dat elo nees sou lues d'Aktivitéiten ulafen. Zwar huet een och dëst Joer nach ëmmer kee Vernissage ofgehalen an d'Leit gebieden huet all mateneen ze kommen, trotzdeem kann de Club elo mol nees normal schaffen, Wat besonnesch bei engem Fotoclub ganz wichteg ass.
Jo, also ech denken, déi dat hei, dat ass e ganz wichtegen Ufank fir dëst Joer erëm eng Kéier. Mir hunn och elo wëlles, erëm eis Clubowenter erëm reegelméisseg ugoen ze goen. Ech denken, e bëssen an deem. an der all deene Mesures sanitairen, déi elo d'Application sinn. Mee ech denken, et muss een et erëm gesinn. Mir haten elo eng Saison hannert eis, wou mer ganz vill virtuell Meetinge gemeet hunn. Mee dat ass net datnelmscht, wann een sech wierklech ka gesinn an et kann ee sech austauschen. Et ass och dorop hin, datt mer am Prinzip am letzter Saison iwwert un ugefongen hunn, eis Sujeten ze ginn, déi dobausse fotograféiert goufen, eben och fir zesummen eng Projete ze schaffen, fir eppes Gemeinsames ze hunn, wat mer kënnen deelen. Well ech denken, dat ass ganz wichtig, eng Associatioun, Et ass een zesummen an et deelt een eng Iddi. Mir freeën eis op alle Fall schonn elo op d'Ausstellung 2022.
Bal zäitgläich mat der Expositioun vum Fotoclub ass dann Ufank Oktober ëmmer de Festival de la Gravure am Dikrecher Kulturhaus. De Künstlerveräin La Palette hat dëse virun laange laange Joren an d'Liewe geruff, awer och haut nach ëmmer suergt dëse fir grousst Interesse.
De Festival de la Gravure vum Veräin La Palette steet fir Qualitéit an enger Spart, déi vläicht haut net méi sou ugesot ass, fir d'Liebhaber vum Genre awer besonnesch zu Dikrech ëmmer vill Interessantes ze bidden huet. D'Künstler, meeschtens där, déi scho ganz laang an deem Beräich aktiv sinn, déi komme vun iwwerall hier, den Nopeschlänner wuel, awer och aus Länner wéi der Schwäiz, Kanada, souguer Japan an natierlech och vu Lëtzebuerg, wéi zum Beispill déi beschtbekannten Isabelle Lutz. Et sinn meeschtens, baséiere mer eis op Leit, déi mer vum Festival virdrun, déi mer haten als Artisten, déi ginn ugeschriwwen. An dann ass et wéi op ville Plazen, wou d'Leit eis och selwer kontaktéieren, wat eis dann ëmmer ëmsou méi frou mécht. Da kommen ëmmer nei Saachen dobäi. Jo, esou deet sech dat dann alles zesummen. An dat ass esou eng Saach, bouche à bouche, schwätz dech erëm an d'Leit kommen u sech vum selwen.
Esou eng Expo wéi de Festival de la Gravure ass ëmmer mat groussem Opwand verbonnen. D'Gravuren, déi ginn all am Rullo op Lëtzebuerg geliwwert, wou de Veräin sech dann ëm d'Rumme këmmert. Déi waren dëst Joer zwar Affer vun der Iwwerschwemmung ginn, trotzdeem hu sech d'Memberen wéi Äerdwiermercher dru ginn, datt de Festival no engem Joer Corona-Paus, awer nees konnt op d'Bee gestallt ginn.
Mir hunn natierlech och déi grouss Ënnerstëtzung vun der Gemeng, wou mer wierklech kënne soen, mir si frou, datt si och do dohanner stinn, well ouni si wier dat do an deem Sënn nik méiglech. Et kënnt ee Katalog eraus, wou si eis mat ënnerstëtzen. Och de Lokal selwer hei, fir dat kënne esou ze presentéieren, dat ass mat engem groussen Opwand ass dat verbonn, well déi, Dir hutt gesinn hei déi Etagèren, Dat muss opgeriicht ginn, gëtt schéi beliicht. Also do ass ee ganze Staff, deen do derhanner stécht. E Vernissage gouf et zwar och dëst Joer nees net, awer d'Editioun 2021 ka sech op alle Fall nees weise loossen. D'Expo am Kulturhaus zu Dikrech ass iwwregens nach bis Enn des Mounts ze besichtegen.
Da war Ufank Oktober och mol zënter laangem rëm eng Kéier en Bal zu Dikrech. An fir dësen éischte gréisseren Event an der Alseeërei Hat den Chef Handball en Covidcheck Event organiséiert deen et wierklech a sech hat? D'Saache schéinen erëm un d'Rullen ze kommen, well nëmmen e puer Deeg nom Chef Ball konnt schonn deen nächste gréisseren Event an der Alseeërei ofgehale ginn, an zwar d'Journée du Grand Âge, déi 2019 eng éischte Kéier hei stattfonnt huet. Du koum leider d'Pandemie dotëscht, mee dëst Joer war nees alles beim Alen.
D'Journée du Grand Âge ass ëmmer e klengen Highlight vum Joer fir d'Membere vun der Amicale vum Drëtten Alter. Besonnesch säit dës an der aler Seeërei ofgehale gëtt. Nodeem d'Fest dat lescht Joer huet mussen ofgesot ginn, konnt den neie President Jempy Infalt deemno 2021 virun engem ganz gutt gefëllte Sall d'Leit begréissen, Wat hie selwer och begeeschtert. Et deet engem ëmmer gutt do, wann ee gesäit, do si vill Leit, déi interesséiert sinn dorun. Mir haten dat doten nach ni an deem Mooss, wéi d'Leit haut komm sinn. U wat et läit, mir wëssen et net. Mir denken einfach, d'Leit wëllen einfach eraus. An Dir hutt jo och gesinn, wéi frou déi Dikrecher Leit sinn, fir sech erëmzegesinn. Dat ass och de Sënn am Fong geholl vun der Amicale, zesumme sinn. Fir vill vun de Leit am Sall ass d'Journée du Grand Âge einfach eng Geleeënheet mol nees hir Bekannten ze begéinen an a Gesellechkeet ze sinn.
Jo ech gefalen mech gutt haut dat se mat der Leit zesummen hei ze feier ma ja dass jo dass zu langer ech nach hei ech waren ëmmer mat derbei jo.
An hei an der Seeërei ass et natierlech och besonnesch schéin. Nach e ganz schéine Kader. Ech mengen, eis Gemeng huet hei eng schéin Lokaler gemaach an et ass schéi gerichtert gewiescht. An ech war wierklech erstaunt, si huet wonnerbar schéi gemaach an d'Leit hunn et och appréciéiert, datt et wierklech geroden ass. Wat ass dann dat Schéint hei un deem Fest? Ma datt ee jiddere rëmgesäit an datt een dann Bonjour seet. Et huet erëm méi Energie, wann een déi aner Leit och gesäit, déi nach do sinn. Mir si well. Um Alter. An dëst Joer vläicht besonnesch, well d'lescht Joer war jo näischt. Nee, dëst Jahr gi mer jo Kéier.
Tatsächlech ginn si op dësem Dag ëmmer besonnesch verwinnt mat engem leckere Menü aus der Veianer Stuff. Mee och ouni Iessen sinn déi eeler Semester fir villes ze begeeschtere wat d'Amicale se ubitt. Ass dat hei déi éischte Kéier fir Iech? Jo, et ass och fir mech déi éischt Kéier. An, wéi fannt der et? Jo ech fannen dat echt mega flott, muss mer echt soen et gëtt ganz vill vun der Amicale och fir de Bewunner gemeet, ne ob dat well déi Amicale vum drëtten Alter ass oder och déi Amicale déi bei eis an d'Haus ran kinnt, muss mer echt soen dat ass mega produktiv, si béden ganz vill Aktivitéiten un un de Bewunner hollen dat Konzept och gären un. Et geet awer näischt iwwer d'Journée du grand âge, wou et schliisslech och nach fir déi ronn Gebuertsdeeg iwwer 80 net nëmmen e schéine Kuch, mir en extra Kaddo gëtt an zum Schluss déi gewinnte Gruppefoto vum Comité a vun alle Geéierten. Déi Kéier awer gouf et doriwwer eraus och nach eng Nouveautéit. Fir sech och deene Jonke géigeniwwer opzeman, hat d'Amicale e Concours op enger Deuxième E-Klass aus dem LCD lancéiert, fir en neie Logo fir si z'entwerfen, wou och Symboler vun Dikrech mat verschafft sollte ginn. Vu 15 Participanten huet dës Schülerin d'Renne schliisslech fir sech entscheet. Wann Dir also an Zukunft Courrier vun der Amicale vum drëtten Alter kritt, dann ass dorop net méi den Däiwelselter, mee déi rout Ficellsbréck ze gesinn. 1988 huet d'Gemeng de Prix Conservation du patrimoine naturel an d'Liewe geruff, fir privat Initiativen op deem Plang z'ënnerstëtzen. Enn September dëst Joer war et dunn esouwäit an de Präis 2021 konnt iwwerreecht ginn.
De Prix Conservation du patrimoine naturel soll Privatleit oder Associatiounen auszeechnen, déi sech besonnesch fir d'Natur asetzen. No enger Rei Joren, wou kee Präis vergi gouf, war et also elo nees esou wäit. Op der Gemeng hu sech Conseilleren, Schäffen an de Buergermeeschter afonnt, fir de Gewënner 2021 ze éieren. An zwar war d'Wiel op den Dikrecher Pierre Meyer gefall, deen hei, fir e ganzt Liewenswierk ausgezeechent gouf. Tatsächlech war de Beienziichter net nëmme 35 Joer President vum Kantonal Beieveräin, mee huet sech doriwwer eraus och nach dofir agesat, datt am Gemengebësch Holdär e Beienuntricht fir d'Schoulkanner aus der Gemeng agefouert gouf an datt 2019 en neie Beiechalet fir pedagogesch Zwecker konnt gebaut ginn. Ah, et ass e grousst Gefill, et ass e schéint Gefill, et ass e Frau Linder, de Merci ass fir dat wat ech Jahre gemaach hunn. Ech hunn als Imker ugefaangen, eleng. Meng Eltern hate keng, ech hu kee kannt dee bei hinnen hat. Ech hunn do ufänken an et huet och ni ee mer richteg gehollef. An dat huet mer esou wéi gedoen, datt ech ëmmer geduecht hunn, wanns du eng Kéier an de Veräin gees, esou kréis iergend eng Kéier eppes ze soen, da féiers du eppes esou an, datt d'Leit geleeërt ginn, datt se all d'Wourecht gesot kréien, net iergendeppes gezielt kréien. An dat huet an dat hunn ech fir mech huet dat bëssen sech ronderëm geschwat an dofir hunn ech mech dofir hunn ech och vläicht dee Präis kritt. Haut huet wuel de Schoulmeeschter Gerry Grëff dem Pierre Meyer seng Aufgaben am Veräin an och am Chalet iwwerholl, awer fir de Pierre Meyer ass d'Beienhalen trotzdeem eng Aufgab op Liewenszäit bliwwen.
Vun der Gemeng si mer ëmmer gutt ënnerstëtzt ginn, ech kann do net kloen. An dofir hunn si elo fein e fei Bunn do uewen, sinn alles wat se brauchen. An mee ouni Beien kann ech net leewen, dat weess ech. Ech reduzieren, mee ouni Beien kann ech net leewen. Eppes wat mer nach bësse wéi deet, hunn ech jahrelaang hunn ech gesammelt fir e Beiemusée ze kréien, fir Beien aus, jo ech hat, mir haten och een an d'Gemeng huet mer awer elo versprach, kënnt awer sënn, datt mer em eng kéie kréien, dat wier flott. Well et ass deen eenzege Beienmusée, deen et hei am Land gëtt, vu Saachen, dat sou säit kee méi wéi et fréier, wéi fréier Beie gehal gi sinn. An dat géif mer nach Freed maachen, wann ech dat kéint erliewen. Zu Dikrech gëtt et op alle Fall kee Schoulkand, dat net weess, ween de Pierre Meyer ass an dass et wichteg ass fir eist Iwwerliewen, dass och déi kleng Bei muss geschützt ginn.
Voilà, dat wor et dann fir eis Emissioun haut aus der Industriezon Sano um Fridhaff. Dir héiert, hei am Hannergrond deet sech ëmmer eppes. Hei mierkt een, dass wierklech eppes Grousses am gaangen ass ze entstoen. Zum Schluss vläicht nach awer e klengen Tipp, falls der nach keng Zäit hat, am Conservatoire national de véhicules historiques laanscht ze goen. Fir déi flott Ausstellung 100 Joer motoriséiert Landwirtschaft zu Lëtzebuerg, da maacht dat nach, si ass just nach e puer Wochen op. An domat soot ech iech dann Äddi, wënschen iech nach eng schéin Zäit, bis a 4 Wochen nees.